Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso yn ôl i sianel YouTube Label Deg. Felly, yn ystod fideo heddiw 'ma, mi fyddai'n trio hacs colur dwi wedi weld ar YouTube a TikTok. Falle fydd yr hacs yma yn newid y ffordd 'da ni'n neud colur. Ond os ma' nhw'n rubbish, newn ni jyst gadael nhw ar TikTok. Lawr at y pethau pwysig, mae gennai system farcio pump seren, a fyddai'n edrych am bethau fel ydy'r hac yn gweithio, ydy'r hac yn hawdd i ddilyn, ag ydw i'n debygol o ddefnyddio'r hac yma byth eto. A fel 'da chi'n gwybod yn barod, os ydych chi'n trio cynnyrch arnodd am y tro cynta, mae o wastad yn beth doeth rhoid patch test tu ôl i'r glust neu ar y fraich jyst i wneud yn siŵr bod popeth yn iawn.

Chwarae teg iddi, oedd hi'n eglur iawn, dwi'n meddwl dwi'n dallt be dwi'n gorau wneud, ac yn ôl y cyfarwyddiadau dwi angen tri eitem, sef sebon clir, brwsh ar gyfer yr eyebrows sef spoolie brush, a wedyn yn ola dŵr neu setting spray a dwi heddiw ma wedi penderfynu defnyddio setting spray. Un cam pwysig, meddai hi, oedd gadael i'r dŵr a'r sebon adweithio tan bod o'n troi fewn i ryw fath o bast. Hefyd, fel ddudodd hi, mynd fewn hefo un glân a gael gwared o unrhyw sebon sydd ar ôl. Dwi newydd ychwanegu fy mryn o liw fewn i eyebrows fi, a dwi yn caru yr hack yma. Dwi'n meddwl bod o'n rhoi yr edrychiad rili really llawn yna, rili really fluffy. Mae hwn yn berffaith i fi. Bach o sebon, bach o ddŵr, done. O ran y system farcio, yndi, mae'r hac yn gweithio. Oedd y ferch yn dda iawn yn egluro, really, camau syml, hawdd i ddeall, ag byddai'n gwneud hwn fory, dwrnod wedyn, bob dydd. Dwi'n really, really licio fo. Felly, 5 allan o 5. Rwan ymlaen i hack rhif 2. OK, dyma ni.

Iawn. Un peth dwi ddim yn gallu neud ydy eyeliner. Wel na, actually, mae'n lot o bethau dwi'n methu neud, ond un peth dwi rili really methu neud ydy eyeliner. Ond dyma ni. Dyma pam mae'r fideo yma'n bodoli. Hacks dyn nhw, so gobeithio fydd o just gymaint yn haws. Dwi'n gwybod bod hwn yn mynd i fynd yn wrong, fi jyst yn gallu teimlo fo. Iawn, ar gyfer hack rhif 2, Nôl bob tebyg, cwbl dwi angen ydy post-it notes a eyeliner. So dwi yn mynd i roi dy darn o bapur yn cyd-fynd efo lash line gwylod fi. A just... Gweld sy'n mynd. Gweddio. Gweddiwch i fi, please. Gobeithio ni ddim yn mynd yn iawn. A jyst tra yn neud yr hack yma cofiwch bod yn rili, rili gofalus wrth roi'r papur yn agos i'r llygad. Oce, so dwi'm yn gael hwyl dda iawn arni. Dwi gorau sbio arni eto cos dwi'm yn dallt. Dau funud. Eh, Mae hwn yn stresio fi allan. Fetrai'm deutha chi faint dwi ddim yn licio eyeliner. Gai just gofyn, sut mae eyeliner mor dene a hwn yn neud llinell mor dew? Dwi'm yn dallt. Sbiwch tew di'r llinell 'na. Iawn, nes i lwyddo i wneud y lygad arall um, gan ddefnyddio'r hac. Os dwi'n bod yn gwbl onest efo chi, um, dwi ddim yn meddwl bod yr hac yna yn un llwyddiannus. Dwi'n meddwl bod o reit anodd i ddilyn, Um, dwi ddim yn meddwl fyswn i'n neud o eto, ond gan ddeud hynny, oedd y ddynes yn andros o eglur yn egluro'r camau, felly dau allan o bum. Wrach i rywun sydd yn defnyddio eyeliner yn ddyddiol, fysa hwn yn hac gwych i chi, ond wrach, wrach na fi di'r person wrong i drio fo. Falle dod yr ail hac ddim mor llwyddiannus a hynny, ond hei, mae yna dal obaith ar gyfer ein hac ola ni heddiw. Felly, ymlaen â ni i'r trydydd hac.

Iawn, ar gyfer yr trydydd hack dwi newydd gymryd lipstick fi i ffwrdd oherwydd dwi'n mynd i drio hwn a gweld os mae'n gweithio. Cwbl sydd angen arnoch chi ydy eyeshadow palette a lip balm. Dwi yn licio fo ond 'di'r lliw ddim yn gry' iawn so dwi'n mynd i fynd

A roedd ar y gwefusau, mae hwnna'n gweithio gymaint yn well ac yn rili effeithiol. Dwi'n rili licio'r lliw, dwi'n licio'r ffaith bod o yn cyd-fynd efo llygada fi. Mae'r lip balm yn neud i gwefusau fi deimlo'n andros o soft, felly ia, rili licio'r hack yma. Mi fyswn i hefyd yn rhoid pedwar allan o bump i'r hack yma. Andros o hawdd i ddilyn, mi fyddai'n bendant yn defnyddio fo yn y dyfodol, ac oedd y camau yn andros o eglur. A dyna ni, diwedd yr fideo hacks colur. Gobeithio bod chi 'di pigo ambell tip i fyny ar y ffordd heddiw 'ma, ac os 'dych chi'n trio yr hacks yma, rhowch comment lawr yn y blychau isod, fyswn i wrth fy modd yn gweld sut hwyl gafwch chi arni. Os 'dych chi wedi mwynhau, cofiwch hoffi a thanysgrifio i Label Deg, a 'na i weld chi gyd yn y fideo nesa. Ta!